Eger Aý bolmadyk bolsa, onda Ýer ýüzünde ýaşaýyş hem bolmazdy. Näme üçinmi? Eger-de Aý bolmadyk bolsa, bir gün sekiz sagat bolardy. Ýer planetasy ýaňy emele gelen wagty öz töwereginden alty sagatda dönýän eken. Biziň döwrümizde ýigrimi üç sagat, elli alty minut, dört sekunt içinde Ýer planetasy öz töwereginden dönýär. Munuň sebäbi Aýyň Ýere edýän täsiriniň netijesinde bolýar. Aýyň Ýere edýän täsiriniň netijesinde bir gün her ýyl on bäş mikrosekunt köpelýär. Eger Aý bolmadyk bolsa, Ýer öz töwereginden örän tiz dönüp, dünýäde örän güýçli ýeller we tupanlar bolardy. Aýyň bize edýän peýdaly hyzmatynyň biri-de gijelerimiziň biraz bolsa-da ýagtylandyrmagydyr. Gijeleri Günden gelen şöhleler Aýdan serpigip Ýere düşýär we Ýeri ýagtylandyrýar. Aýyň bize edýän başga bir hyzmaty pasyllaryň bolmagydyr. Gyş bilen tomsuň, ýaz bilen güýzüň bolmagy Aý sebäplidir. Sebäbi Aýyň Ýere edýän täsiniň netijesinde Ýer planetasy Günüň töwereginden ýigrimi üç graduslyk burç bilen aýlanýar. Bu bolsa bir ýylyň dowamynda Gün şöhleleriniň dürli burçlar bilen düşmegine we pasyllaryň bolmagyna sebäp bolýar. Aý nähili emele geldi? Bir müň sekiz ýüz togsan sekizinji ýylda angliýaly astronom Jorj Darwin Nýuton kanunlaryndan ýola çykyp, Ýer planetasy özüne çekme güýjüniň täsiri bilen Aýyň özüniň hemrasy edip bilmejekligini aýtdy. Ol dogry aýdýardy, sebäbi Aý örän uly we agyr bolanlygy üçin, Aý Ýer planetasyna ýaklaşan wagty Ýeri kosmosa iterdi. ýa-da ýer bilen çaknyşardy. Aýdan getirilen topragy alymlar barlan wagtlary örän täsin bir ýagdaý ýüze çykdy. Aýdaky toprak bilen ýerdäki toprak bir-birine meňzeýärdi. Onda Aý Ýer planetasyndan aýrylan daşlardan we gaýa bölejiklerden emele gelen bolmaly. Üstünde ýaşaýan planetamyz dört bütin ýüzden elli alty milliard ýyl mundan öň emele geldi. Eger-de biz Älemiň ýaşyny hyýaly bir ýaş bersek, mysal üçin, ýigrimi dört sagat diýsek, Aý Ýeriň dogluşyndan diňe on minut soň emele gelipdir. Ýagny Aý Ýeriň dogluşyndan diňe otuz million ýyl soň meýdana gelipdir. Alymlaryň çaklamalaryna görä, dört bütin ondan bäş milliard ýyl öň Ýer Marsyň ölçegindäki Tiýa atly bir planeta bilen çaknyşýar. Bu çaknyşmadan soň Ýer planetasyndan trillionlarça daş we gaýa bölejikleri asmana uçýar. Ýöne Ýerden uçan bu bölejikler grawitasiýa güýjüniň täsiri astynda Ýerden uzaklaşyp bilmeýärler we ol daş we gaýa bölejikleri Ýeriň töwereginde halka bolup aýlanmana başlaýarlar. Wagtyň geçmegi bilen ol bölejikler birleşip Aý emele gelýär. Aý ýaňy emele gelen wagty Ýer bilen Aýyň uzaklygy dört ýüz müň kilometr däl, diňe ýigrimi iki müň kilometr bolýar. Millionlarça ýyllaryň geçmegi bilen Aý ýuwaş-ýuwaş arany açýar. Şu wagtlarda hem her ýyl Ýerden üç bütin ondan sekiz santimetr daşlaşýar. Bu bolsa trillionlarça ýylyň geçmegi bilen Aýyň bütinleý ýok boljaklygyny görkezýär.